Helo, a chroeso i Cews. Dylan ydw i. A Lowri dwi.
Cews yw eich podlediad Round a Round misol, lle byddwn ni'n edrych nôl ar rai o brif benawdau Glan Rafon. Fair efo ce. Paid â malu!
Ac yn trafod ein hoff linellau, moments cerddorol a chymeriadau. Ac heb anghofio seren y sioe, Wynon Syn Coch. Bob mis, byddwn ni'n gwahodd aelod o'r cast am chat yn y caffi. Na, na, cau dydd y geg, y lembo gwirion. A fyddwn ni'n gwobrwyo perfformiadau arbennig, extras a cameos y rhaglen. Wel, os ti'n meddwl bod chdi'n cael hwyl yn y stiwdio heno, Rhodri, dio'm byd i'w gymharu â'r hwyl sydd i'w gael yma heno. Basically, Cews yw y lle am llwyth o hot goss

Aye, very good.
Edrych ymlaen i drafod uh, Round a Round yn y cyfres newydd mae o Q's. Ie, yeah, a da ni'n dechrau roedd ag da, achos mae yna lwyth i drafod oes. Oh my gosh, loads.
Mae wedi bod yn, mae wedi bod yn flwyddyn gret ar y cyfan, yn do? A, oh. a mae'r well, ma mis diwetha, obviously, ers diwedd tachwedd, wedi bod yn anhygoel, efo Iris, uh, Kay a Vince, y Carolathon.
oh, it was all going on. All going on.
Exciting iawn hefyd, yn y benod yma, ni'n cael sgwrs lyflu efo Iwan Fawn, a.k.a Jason Hardy, yn y caffi. Ymlaen at hwnna.
Um, felly, stay tuned. I reckon, let's get into it, yma? Yep. Yeah. Oh, yeah. Mlaen ni i'r prif benawdau. Pennawd e. Fi'n eitha, mae um, papur newydd, cos, cos na be mae essentially round the round fod amdano, na fe, y round bapur.
Ia, ia, ia, ia, nes i meddwl am hynna i dyna. Prif benawd, y prif stori'n ddiweddar ydy Iris Drian de, heddwch i'w yeah. llwch, chi'n mynd yn gadael ni. Ia. Am golled. Am golled.
Nath mis Rhagfyr ddechra yym dwi me'wl odd o jyst ar ôl i hi ga'l y glec 'na ar 'i phen oedd? Ie. So ti'n kind of dechra dechra mis Rhagfyr yy Rhagfyr efo Bari yn deffro drws nesa i Dani. Diwrnod y brodas. Ie. Which o'n i'n lyfo ah. gyda llaw. Ti'n gwybod be wyt ti angen, dwt? I anghofio am hynna? Be? Diod arall. Ti'n lai ta?
Ie, yeah. mae'n hwnna. Di bod yn y berthynas uh, difyr do. Mae yna rhyw hen fflam yn fanna, does? Oes.
Oeddech chdi'n kind of meddwl bod na ulterior motive yna, a rwan dwi'n bach, ytha, hmm, dwi'n gwybod, os oes na neu to, fydd yeah. Barry definitely anghofio amdano fo rwan, bydd gen fo bethau bwysicach i fod yn meddwl amdano nhw. Wel, nath y dal o hodd hi draw i rhannu botel ddo, ynddo? No, um, do. Pan, pan o'n nhw'n gyd mynd i canu carolau. Ie. Yeah. Ti'n beth, fi, just, fi yn meddwl bod Barry jyst yn unig. Fi'n meddwl oedd na alternative motive, ond mm. nawr, fi'n honestly jyst yn meddwl bod y e bach yn unig yn y fflat na big, ba big Bad Barry.
yn unig. Ie. Yeah.
Aww.
Neu bod o just eisiau rhywbeth i controlio hefyd, ia. Yeah. Ella bod yna elfen o hynna fe, bod... Ie. Yeah. Gynna fo'n lot o control dros un byd fan, mae angen rhywbeth, ia. Yeah. Ti'n probably iawn yna.
Yn ôl i Iris, Drian, fi'n meddwl oedd y, y, y, y ddwy benod yna'r diwedd tachwedd yn rhai o'r gorau sydd wedi bod ers ages. fel y lead-up i'r briodas, a obviously y noson cyn y briodas. Oh, oedd e, fi'n meddwl oedd y olygfa na rhwng um, Arthur a Iris ar y doorstep. Did I sŵs i fi siw gymel? Argal dim ffiars o perig a chdi than drewi o gwrw. O, oh, mae'n stenti di chwthu.
Callia wir, a dos i dy wely. Ia. Yeah.
Chdi sy'n iawn. Ond watcha di dy hun os fory de, Misus Tomos.
O, nos da, Arthur. Caru chdi. Caru chdi fwy. Nos da. Wel i di'n bora rai.
Oh my gosh. Oh, achos mae wedi bod trwy gymaint o ups and downs yeah. a oeddech chdi jyst yn meddwl pan, pan oedd Arthur ddechrau gyboli efo'r ddynas arall na, a ddech chdi fydda, o, na, ma ni, hen, hen drics. A wedyn yeah. rwan, chdi jyst fatha, ti go be, ma actually, this is it now, it's for real. Ie.
A wedyn ma'r curveball mwya yn y byd 'ma 'di dod a... Ie. ...lle oddach chdi'n kin- wel o'n i'n kind of me'wl oh God ydi o'n mynd i ddwyn 'i phrês i gyd a rhedag i ffwr' efo fo ond wedyn ti fatha o na mae o actually weld yn smitten. Ie. A t'o' ma' 'di ga'l Wil Tân i fod yn rhan o'r holl beth a bob dim. Ie. A wedyn kabam! Ai.
Na, Iris just yn gael whack. Oedd neb yn disgwyl e chwaith, oedd e? Nath mam texto fi fel, oedd ddim yn mel, oedd o'n i'n mel bod mynd i ddigwydd. Well played, round and round. Ti'n gwybod be, oedd yr, oedd yr golygfeydd efo Arthur hefyd, da, oedd e just mor dan deimlad, da, i dda. Oh my gosh. Am y tro cynta, ella erioed yn yeah. hanes round a round, o'ch chdi actually efo genuine bechod dros Arthur. Aye, completely.
Yn y carolathon hefyd, yn enwedig, pan oedd e di mynd mlaen i canu efo, um, canu efo Will Tan. Yw Arthur? Ti'n dod i ganu? Tyd? Um, oh, Sy'n nawr yn credu... Fi siŵr bod Will Tal actually nawr ef. Ond mae fe'r bron bob penod ddiweddar. Fel, mae'n either fel neu appearance neu mae music yn chwarae. Ia, yeah, bydd o fatha yn y penodau nesaf wan, fydd o fatha, a, nes i adael amp fi yma nos yn y blaen, um, dim tra dwi yma, gai beint, might as well. yeah.
Oh gosh, o dde, o pan fe a Arthur yn canu'r um, y garol na, iasu. Nath hwnna gael fi. Oh my, o'n i methu copio. Cwsg,
cwsg. Cwsg yn dawel, Iris bach. O,
Arthur! Rhywun arall nath neu um, really good job yw Jason. Nes i really caru speech Jason. Wel, ie, yeah, Gilbert man yn Oscar, de.
Ie, ffantastig. Oedd hi fatha rhyw...
Oedd hi fatha rhyw glud distaw yn cadw ni'n gyd fo'n gilydd. Ah. Absolutely superb. Ac oedd o jyst mor neis hefyd, oedd chdi jyst yn gweld yr, yr dynamic rhwng to, Barry ydy'r brawd mawr i fod. Yeah. Ac oedd o jyst methu copio ac to, am change, yeah. fo oedd y babi, rhedeg allan, yn ei ddagra, chwydu, a wedyn yeah. ti'n gweld Jason fatha man of the house fan de, stepio fyny a just absolutely beltar o speech, ie. Yeah. Ond mae Jason just yn, just yn fwy gret yn o'r really. Boys, ych dilyn cymryd am feint efo fo de. Oh my gosh, 100%. O, oh, a wedyn byddai'r poi fel, o, oh, derwen i'r ti pizza ar ôl cael peint. Fel, byddai fi'r goriadau, a byddai chi'n neud pizzas efo fe.
a wedyn, so chdi jyst yn cael uffar o sesh yna, a wedyn mae Barry'n yeah. dod i fewn bod e wedyn, a ti dda, o'n i'n rhaid.
Oh my god. So be, be oedd yr olygfa? Obviously mae cerddoriaeth yn rhan masif o Round Round. Fe, a mae wedi bod hmm. lot mm. o scenes anhygoel uh, efo'r cyddoriaeth mis ma. Be, o, fy siŵr oedd na scene yn oedd efo y rei a Barry. Oedd, uh, ar ôl fo ffeindio hi di marw, yeah. a nath o fatha mynd, oh shit, a chwydu am y tro cyntaf yn y sink. Oh yeah. Oedd y rei yn chwarae o dan hwnna, ac actually oedd, oedd y lyrics yn rhywbeth fath yn sôn am ryw gyllall finiog hefyd. Waw.
Ia, yeah, so da iawn. Wel, pwy sy'n pigo'r music da? Editors neu cyfarwyddwyr? Ie, yeah, sy'n siŵr. Neu ti'n meddwl bod rhyw, fatha rhywun fatha Iwan Fawn yn mynd, ei, dwi'n meddwl bod gennych chi storyline am uh, gyllall finiog, digwydd bod, yeah. mae gennym ni gan i chi. Oh my god, oedd hefyd y uh, bit really da. Ti'n pan nath, e, pan nath y, y, um, y gyllell gael ei anfon nôl i Barry yn y, oh. yn y wake? God, ie.
Yeah. Rwy'n di gadael hwn i Barry Hardy.
Barry, ma hwn di cyrraedd i chdi. A pan nath yy breichu hi i'r ofni braidd, dechra chware. O'n i'n lico hwnna fyd, odd hwnna'n dda. Oh God, ie. Ma nhw jyst, ma nhw'n, ma nhw'n swnio yn berffaith i'r sefyllfa ond hefyd ma'r limi- lyrics yn amal iawn hefyd yn fatha efo double meaning yna os ti'n gwrando yn astud hefyd yndi? Ie. Ma fel, ma nhw ba- ma nhw bach fel Homes Under The Hammer. Ti'n meddwl hwnna? Ti'n meddwl? Wel, weithiau ar Homes of the Hammer, maen nhw'n fel chwarae can, fel sy'n cyd-fynd efo beth mae'r cyflwynwyr wedi dweud, neu beth sy'n digwydd fel yn y tai sy'n cael ei wneud lan. Dwi ddim di treulio digon amser o watcha Homes oh, and the Hammer i fod yn i sylwi ar hynna'n amlwg. oh. oh, give it a watch. Go, fi yn meddwl weithiau, falle bydde werth dechrau band, just fel band rownd a rownd. Fel, just gweithio fel... Cerdded i ffwrdd! Ie, ie, ie, ie.
Ac mae pethau'n edrych yn dda o'r diwedd.
Mae'r gyllall yn y dror. really obvious. o, hefyd, oh my gosh, newydd gofio, y carolathon, pan maen nhw'n trafod mm. hwnna, un o hoff lines fi hefyd oedd pan oedd uh, Arthur yn dweud i Mel, oedd Mel fel, o, ti'n mynd i canu Arthur, mae gen ti lais tenor, lyflu. A oedd Marth, Arthur fel... Ia, uh, dwi'n meddwl de. A deud y gwir, y ffordd dwi'n teimlo, dwi'n meddwl eich canau byth eto. Oh. oh.
Bydden ni dweud, so... Ie, yeah, do, do, ie.
Yeah. Oedd y carwalathon yn hell of an event. Well... Oh my gosh. 24 hours o ganu, chwarae teg, yeah. Lle gafon nhw'r countdown clock na? Wel ia, dim yn wir, actually.
Dwi'n am just math o beth gen i chdi yn y hongiang yn o gwmpas. Neu lle bod gen nhw fel mewn rhyw ras Santa o blaen neu beth. Ie, yeah. mae ma yna lot o events yn digwydd yn y car park na, oes? Mae hynna, mae hynna wir, da. Un beth o'n i ddim yn siŵr, da. Oedd yr carolau i gyd yn wahanol, neu yeah. oedd o'n 24 hours o Mae rhaid bod yna repeat, oedd? Ie, yeah, fi'n credu, fi'n credu ar y dechrau, fi'n cofio Mel yn dweud rhywbeth fel bod pob un yn mynd i fod yn wahanol, ond wedyn, pan oedd hi ar y ffôn, yeah. oedd hi'n bod fel, yeah. ni ddim moyn gormod o crol repeats yn agos at ei gilydd. Oh, backtrack, ie. Yeah. Cos hefyd, fel, oes na gwerth 24 awr o garolau Cymraeg? Wel, ti'n gwybod, nes i wneud y maths, so mae 60, 60 munud, sef awr, rhannu fo yda ni pedair munud y gan yn 15. So, yeah. 15 can mewn awr, times 24 yn 360. Oh, gosh.
So mae yna 360 o garola. Dwi eitha siwr sa ddim rhai yn Gymraeg. Ond Na. ella, sa chdi'n dechrau neud rhai Cymraeg chdi gyd yn Saesneg. OK, mo, you faith mo. Dechrau Yma- neud swan. Falle am fel 3am o just fel, fel nhw sy'n canu Feliz Navidad. Ti'n rhaid really craco fi lan. Nes i weid fel, o dan nhw fel hell of a set-up o ran fel y set, y llwyfan, o ti'n gweld fel o Jason neud y sain fel o iPad a pethau fel la. A wedyn, ar ôl nhw'n neud y, fel y countdown, Pawb yn barod i gyfri?
Bec! Oedd just Mister Lloyd yn mewn. Oedd y shitty little piano electric yma. Oedd yn swnio'n rubbish. 3, 2, 1!
Oedd e mor ffynnu. Oh. oh. Ond mae'r corolathon hefyd, oedd e hefyd yn gynolbwynt i un o pinnacles straeon mwyaf rownd o rownd. Uh, probably un o'r scandals mwyaf mae rownd o rownd yn oed wedi gweld. Ken y ffeindio mas am y ffair Cei a Vince. Ges i ffair efo Cei. Be dy malu? Mm, oh my gosh. O'n i fatha wrth fy modd. Ie. Yeah. Oedd o'n mynd, oedd o'n mynd fatha bron syth fatha angladd y fair, fel yeah. the biggest A's, fatha, yeah. o, fatha, roller coaster of emotion, o, Aye. Ych chi'n cael amser i fod yn drist am Iris, ych chi syth i fewn yeah. fatha oh. Ken Kay a Vince a'r, ar driongl yna. A fatha trwy'r trwy'r benod lle oedden nhw'n mynd am y lads weekend away, oh my god, yeah. pan mor cute oedd hynna fyd. yeah. Ie. Ac oedden nhw fatha yn, yn referio ato fo fatha. Trip hogia go iawn hen deip den. Pysgota, cabin yn y coed, dim we, dim, dim signal ffôn. Trip hogia go iawn, yr hen deip. Ie, yr hen deip, ie, ni lyfo hwnna. Ac efo'i ales a falle, a chdi just fatha, oh god, oedd e jyst yn tensiwn trwy'r holl benod. Oedd, oh my gosh, o'n i'n lyfo fe. Oedd, oedd chdi just fatha, ddim yn siŵr sut oedd o'n mynd i fynd, achos just gyn hynna, oedd Matthew hefyd di ffeindio allan amdano fo. Pws am meddwl.
Vincent bach ni o bawb. Be di'r hyn ddywydiad na am gi tawel fe? Wel, o'n i'n kind of meddwl, oh god, mae o'n mynd i enjoy o iwsio hon am chydig, neu ydi o, achos mae o di hollol fatha newid, do. Ie. Yeah. Dwi'n meddwl hefyd i fi chwerthin, classic fel um, unrhyw rhaglen neu ffilm pan mae rhywun yn delito rhywbeth, Mae fe just fel, hmm. un bottom random, but delete. Ni te.
Delete. Reit sydyn, ia? A paid y poeni. Tos am copi arall. A ddeud ei mwth neb. Dwi ddim yn fel delete, mynd i recycle bin, empty recycle bin, are you sure? Yes. Mae'n fel, boop, gone.
Dyna ni, gone.
Bydde Evil Matthew, rhai misoedd yn ôl, fi'n meddwl wedi mm. wneud mwy efo hwn, ond fi dal yn meddwl mm. bod e wedi hmm. cael rhyw fath o foddhad o fel datgelu bod e'n gwybod a pethau fel la. Ti'n ti cael am y tro cyntaf, dwi'n meddwl, hint bach o, o, oh, mae hen Matthew yeah. dal yna, ie. Yeah. So, a wedyn, ie, yeah, oedden nhw'n nhw yn, yn y caban yma, Yeah. A wedyn, o'n i, oedd o'n i'n gwachod, o'n i'n cael, jyst yn cael y teimlad oedd, oh my god, mae Ken yn gwybod, mae Ken yn gwybod. Achos yeah. oedd bod yn, oedd stupid o'n ei sam. Oedd yn mor, ie, oedd yn mor jolly. Meds, di meds, di dwi'n rhywun village deg, bla bla bla bla.
yeah. Ac oedd, oh god, mae'n gwybod. A wedyn, ie, nath, Fin's jyst deud 'de jyst 'na fo dyna'r effaith ma' home brew yn ga'l arnoch chdi I'm sure ie jyst... O'n oh my gosh o'n i'n chwerthin jyst y thought o Vince yn gorfod cerdded nôl ben 'i hunan yn mynd. Ond ti'n gwybod be' iawn dwi ma' mor ma' mor harsh fatha ond mae o'n pathetic yndi ond ni'n teimlo bechod pan ma' Kay actually'n deud hynna. Ond odd o'n ormod o bwysa'.
Oh, pathetic. Ond ydy dda, ti'n yeah. fe? Mae yn pathetic. Pathetic.
yeah, ma fe. oh, yeah. Oh my gosh, mae Kay mor dda. Fi mor falch bod Kay mas o sexy mode nawr, bod ni'n nôl mewn i fel angry mode. Cos Wel, dyna le mae'n excelo, na fe, yw fel... bod yn...
o'n i, o'n i, o'n i methu handlo fe pan oedd hi a Vincent yn, ti'n fel, ah. cwrdd lan yn y hotels. O'n i'n meddwl yn, na, o'n i'n meddwl fe. Ah, Ond... just yn odd oedd, just, yeah. o'n i just fatha full horn A gofod chdi yeah. fatha, hei, na, dim chdi di hwn. Na.
Ond, ie. Na, dwi'n dwi cytuno. A hefyd, be, dyna oedd yn rel C, fatha, nath i mynd fewn i chydig bach o victim mode efo Kelvin, bod fatha, yeah. fatha dwi ti'n mynd gwybod beth dwi gorfod dda, gorfod mynd trwy hyn i gyd, a wedyn syth efo Ken oedd i hollol dda, nôl i dy waith, gen chdi pick-up yeah. i wneud yn brincir neu lle bynnag. Ie. Dim lol jyst hollol in denial a Ken druan jyst fatha jyst duda sori a a o'n i dal methu deud sori. O, ti'n gwybod beth oedd cute hefyd? Pan oedd fel hmm. Kelvin mm. yn sort of cyd yn dreulio efo Kay, a wedyn mm. nath e mynd nôl i'r tŷ, a nath e ail adrodd exactly be oedd Kay wedi dweud i fe. Mae mam di chael un anodd hefyd, cofia. Rhwng cadw'r busas a'r teulu mae gyd efo'i gilydd. A da ni, Kes, wel, da ni sticio fo'n gilydd, ydan? Mae'n ei lai gair am air, dwi. Ond fatha hefyd, mae Kay yn gwybod pa mor thic di. Oedd hi'n gwybod yn iawn beth oedd hi'n neud fyd yn, yn deud hynna. Yeah. Literally. Ond hefyd, fatha, o'n i hollol fatha, mm, yes, Kylie, o pam nath hi reid y slap fyd. Oh, oedd hwnna'n clas. Di o'n wir?
Oddach chdi'n cael affair efo Vince?
Ora- Nice touch. Yeah. Drian a Melanie, Melanie Phoebe Roberts, nath ni, nath ni ddysgu yw enw llawn hi, nes i joio hwnna. Drian a hun, fel yr holl beth yn dod mas tra oedd hi'n yn fyw efo Elin Fflur ar Ie. heno. Wel, wel diolch Mel, diolch yy teimladwy iawn, yy diolch yn fawr iawn ac yym ia wel mae 'di bod yn noson llawn emosiwn a dathlu a chofio yma yy heno Rhodri ond yn ôl atoch chdi i'r stiwdio. Odd yy ia odd odd Elin a Mel ddim yn gwbo lle i sbïo na? Na.
O'n i, o'n i hefyd actually yn licio ffordd nath uh, Jason cyfeirio at Elin Fflur. Dwi'n gael cyfarfod Elin Fflur. Be, uh, uh, fod na ddelas ar teli?
so, ie, yeah, fi'n falch bod yr holl beth mas nawr. Fi'n eich manio beth bydd yn digwydd. Fi'n falch hefyd bod Kylie finally mynd i Gaerdydd. Mainly, achos fi'n really moyn hi ddod nôl efo Wedgen.
Wedgen, ie. Uh, yeah. A, ie, yeah, bydd hwnna'n class. Fas y cymeriad hwn to uh, rhwng drawn, definitely dyd ei wedgen hefyd. Bas 100%.
Oedd o'n lle da i orffan o, really, doedd, efo Kylie. Yeah. So, a, a hefyd, dwi'n meddwl nath o weithio really da bod ni wedi cael cipolwg o Gerdydd. Yeah. A sut mae'n mynd i fod yn byw yna. So rwan, pan da ni'n gweld hi'n mynd ar y tren, ti'n kind of fatha, o, fydd hi'n iawn. Fydd hi'n yeah, na, ti'n iawn.
Ond be mae'n mynd i ddod nôl i, ti'n mo, ar ôl i Ken weid... Dwi isio gwerthu'r tŷ a'r busnes! A ti'n gwybod be arall dwi isio? Divorce! Oh, God! Oh. Gosh.
Imagine Kay a Vincent yn cymryd dros y Kay Cabs o'r gilydd. Na, sa'i eisiau meddwl amdano fe. Na, o, ti'n gwybod be, swn i'n mor flin sa Kay a Vince yn cael ei gilydd. Bydd e'n rhan horrible.
Dwi'n siŵr, oedden nhw efo'i gilydd o blaen oedd, dwi'n siŵr. O nhw? Be fel Dwi'n cyn siŵr oedden Ken? nhw. Cyn Ken a Kay? Ke- ah, Dwi ddim yn cofio, actually, fe rhaid fi- fe rhaid fi jecio, ond dwi'n dwi eitha siŵr oedden nhw o blaen, ie. Dwi'n yn gwybod, mae'n ma mynd i fod yn ddifur gweld beth di'r aftermath rwan. Yndi.
Un romance fi wedi bod yn mwynhau ar Rownd a Rownd yw Elen, neu Mrs, Mrs Eds? Ie, yeah, Mrs Eds. A yeah. Llyr, sef, wel, y boi busnes newydd yn town. Be ti'n meddwl o'r romance yma? Ti'n bod yn mwynhau? Do, atha, dwi'n dwi licio bod ni'n cael gweld fwy o Elen, cos dwi'n meddwl mae'n absolute dude, ie. Ie, cytuno.
Um, a,
dwi'n, ie, dwi'n gwybod, mae'n o, recognition, ti'n fawr, mae jyst yn bach, bach yn forward for my liking. Ie. Ella bod fi'n hen ffasiwn.
Be o ti'n meddwl o'r date dy hun yn yr Indian? Ie, oedd yn iawn.
Swn i'n mynd o'r fatha date gyntaf mae rhywun a swn i'n tynnu llun o fi am swy yn ceg. Swn i'n mynd,

Ti fel, ww! so dde, ww, mis fy cariad. yeah.
Mae fe, ma fe wedi cael few um, fel classic huntu lines. Classic huntu! Uh, un o fy ffefrynnau yw... Trysta fi, fi di angen ffedog heddi. Classic huntu!
Mae'n swnio'n obvious. Ie, mae rhywbeth yn yma. Ond mae rhywbeth just fel sleazy amdano fe fi credu. Fe a'i fab. Oes, a dwi'n meddwl pam ella'r ella'r er ffordd deheuol da chi'n deud o hefyd. Mae just fel, o, wel dwi, dwi ddim ond yn dychmygu'r gweitha rwan da. Ie, ie. Hoff lain fi oedd pan oedd e'n just yn mynd trwyddo fel uh, cynhwysion ar gyfer y pacora. Oedd a gweud... Um... Ac heb anghofio seren y sioe, Wnon sy'n coch. Clase cwntw!
oh my god, swn i werthyn. Oh. seren y sioe?
oh, na, dwi'n mwyn gwybod. Ond gatho ni, gatho ni rhyw hint o, e, ma na, ma na bach o hmm. past mm. yna, does? Oes.
Efan na ddeud ti am ddeithio am mam. Ie, ie. Ww. Be mae hwnna amdano? Dwi'm yn gwybod.
Be, be ti recno? Ti'n meddwl bod o fatha dodgy past neu ti'n meddwl bod o'n... Fi'n meddwl mae definitely hint o dodgy past yn gynta oll, achos nath e cael ei introduso i'r sto i'r stori fel y person oedd yn prynu garej off Barry, na fe? Mm. So mae'r ffaith i, i fi bod nhw yn sort of nabod ei gilydd neu rhywsut yn cysylltiedig trwy busnes yn awgrymu bod e yn dodgy. Mm. Ie, yeah, mae yna rhyw mystery yna, yn oes? Ond sa'n siŵr pa mor sinister yw'r yw yw uh, cefndir na eto. Na, ond o'n i o'n i wastad yn meddwl hefyd bod ef, rhywbeth bach yn dodgy am Evan fyd, mae just... Ie. Yeah. Mae just rhy morally savvy a mi oedran i fi. Ie. Yeah.
Gormod o gel yn ei wallt hefyd. Gormod y... Gormod y gel. Never a good sign. Mlaen i um, mwy o Huntu Loving, uh, Dylan a Sophie, a wrth gwrs, wel, Mair, sef sy'n enemy uh, i Dylan these days. Dwi'n meddwl ar ôl, ia, ar ôl y sgan, yeah. felly fydd yn oce. Okay.
Oedd ei just, oedd bob penod oedd ei yna fo, ond ni'n siwtha, ych, brat. Ych, yeah. brat. Ond ti'n gwybod be, dwi'n meddwl mae hynna'n hynna eitha clyfar, cys dyna di Sophie, really, da. Ie, yeah, exactly.
Yn y bôn, mae hi'n yeah. fach o brat, so just merch i mam ydy hi. Ie. Yeah.
So mae'n eitha neis gweld hynna. Nath actually really tickle fi. Chos nath uh, Mair ddeud, o, oh, beth, beth, beth, dylan goggles. A yeah. nath Sophie just fatha, o oh, ie, yeah, just, mae ffain i chdi alw fo'n dylan goggles. yeah. Cario ymlaen efo'r efo sgwrs. Ddoi di hefo fi'r sbyty, i'r sgan. Dim job Dylan Goggles 'di wnna. Wel, mae Dylan yn gorfod mynd i Aberystwyth i gyfarfod ei rieni a Llew i ddod o fadra. Ond o'n i'n meddwl, pam, pam ti'n mynd eitha fod dylech chdi'n bod yn galw fo'n hynna? Mae o'n... Un, mae'n athron i chdi, a dau, mae'n really speithlyd, so... Ond na, mae hi, mae hi wedi cael ffordd ei hun rwan efo cael gweld yr, y sgan, dydy, be di rhyw y plentyn a... Dwi'n meddwl mae'n yeah. eitha licio bod just hi a Sophie'n gwybod be di rhyw a... Ie, yeah, fi'n caru. Gwni weld, os fydd hi'n hi, hi datgelu hwnna mewn rhyw fath o ffordd i un o'r plant eraill neu dylan yna fydden ni'n gwybod, o, oh, oce, okay, mae dal bach yn evil. O, the business 3D printing na, o'n i fel, gosh, mae hwnna yn gas. Hefyd, efo'r 3D printer yma, fi'n honestly meddwl fod un o'r sgwenwyr neu fel y producers neu pwy bynnag, jyst wedi clywed fod yr ysgol efo 3D printer, maen nhw fel, ni angen cael hwn mewn i'r storyline. Gwyd o'n pretty cool, wel, o'n i'n eitha impressed. Ti'n be, fi'n really mwynhau uh, Sian, John a Caitlin dal, yn enwedig fel y diwrnodoleg. No, joio nhw. Fi yn joio nhw, fi'n meddwl bod e'n lyflu dyddi yma. Pan oedd hi wedi cael yr hosanau doleg, you know, Hei, wel 'dan ni'm 'di ga'l hwyl dydan?
E? Ni yn tri. Wel dwi'm 'di arfer efo'm byd fel hyn o blaen. Dwi'm yn gwbo be' i ddeud. Do's dim isio chdi ddeud dim by' siŵr. Na acos dim byd o gwbwl. Ond ma' gin i wbath bach i chi. Ie. Aw i sweet.
Lyfli rili. O'n i o'n i'm yn da- o'n i 'im cweit yn dallt be' o'dd 'i fatha ma' 'na wbath 'di digwydd efo'r car a lle a Oedd y hi fatha, o na, mae'n rhywun wedi dwy'n car fi, a wedyn oedd John fatha, o na, dwi, fi sydd efo fo, dwi wedi nid o fyny chdi. A wedyn, yn y cyfamser, oedd hi wedi cael car arall, so oedd hi fatha, o, wel, gynnu fi ddau gar fan. Ie, ie, so, ie, mae jyst efo dau gar. Be, be ti'n meddwl sy'n wedi ddigwydd efo'r car arall? Fi'n meddwl felly wneud i ddechrau ralio. No!
Ti'n meddwl? A fi'n meddwl gen i cameo arall mewn few months time, pobl ralio.
Be? Gyflwynwyr ralio? Ie. Yeah.
Nawr, ni'n mynd draw i'r caffi i siarad efo, wel, un o sêr y mis diwetha, a'r flwyddyn diwetha, Iwan Fôn slash Jason Hardy. Iawn, Iwan. Dwi'n champion, ddech chi fawr, sut ydych chi? Ai, very good.
Well done, well done. Felly, mwy o synhwyrol i ddechrau'r sgwrs yma yw gan gyfeirio i'r storyline diweddar, sef wrth gwrs colled Iris. A gyda, Congrats ar, wel, actio, gwych. O, diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr. Sut brofiad oedd yr, wel, actio'r storyline? Oedd o reit surreal, da ni gyd yn ffrindiau mor agos efo Karen, oedd o'n sort of teimlo fatha bod ni'n colli hi go iawn. Um, achos, tio, oedd da ni'n meddwl bod yn gweld ti'n gwaith bob dydd, dwi wedi bod yna wan ers bron i bum mlynedd, a ti di arfer gweld Karen bron iawn bob dydd yn gwaith, a mae'n mynd i fod yn rhyfedd peidio gweld ti o gwmpas, so, ie, oedd y dagra yn genuine. Oh. Oedd.
Waw. Oedd. Uh, be oedd, be oedd reaction ti pan nes ti fel cael y sgript am y tro cynta a o'n nhw'n lladd Iris off? Wel, so, t- ti'n cael gwybod o flaen llaw cyn i chdi gael y sgript. Ie. Yeah. Ti'n gwybod mae yna rhyw si o gwmpas, mae nhw'n dweud, o, just heads up i chdi, mae hyn yn mynd i ddigwydd. Ond oedden ni'n mynd gweud siwr sut oedd o'n mynd i ddigwydd. Right. O ie, oedd o'n dipyn o sioc i fi na fel oedd o'n digwydd, really. Bod ti'n mynd mor gyflym. Chos d- Dyna neb y ddisgwyl yna, gydd. Na. Na, odd o odd o'n brilliant doedd? Odd e sud faint o plot twist odd o... Ie. ...bod o'n mynd o fod yn ddiwrnod priodas i God mae 'di marw. What?
Ie o'n i o'n i'n me'wl bo' nw 'di neud... Ie. ...job rili da yn yn yn yn sgwennu'r bennod 'na odd yn leidio fyny hi'n marw. Odd o'n... Hmm. ...odd o'n setio fyny'r gynulleidfa... Do. ...go iawn. ia i fynd o o brodas i farwolaeth jyst yy Ia. genius. Treni bod Dale methu bod naddo on' yfe? Yn y yn y yn yr angladd ei hun. Ie lle ma' Dale dw? Wyt ti wyt ti efo ni ni 'di bod yn wondro am fel wyt ti efo unrhyw theories? Wel so dwn i'm t'w- yy m- yy ydi o'n Columbia? Mae hwnna wedi bod yn dda. Ie. Yeah. Ie, yeah, mae'r ma stori yna wedi bod yn mynd rownd y uh, stafell werdd yn gwaith, dda. Sgwn i na fo sy'n supply o Barry efo'r cyffuriau yma. Ie, yeah, dwi'n eisiau gweld o'n od bod o ddim yn troi fyny, twa. Mae fam, yeah. mae fam o di marw o fyd i thon dod yn ôl. Ie. Yeah. Dod yn ôl. Dwi'n gwybod pam. Ti actually beth wedi, fel Jason, wedi actio efo Dale? Na.
Na. Na. Wel, dwi ddim. Mae yna ma 'na amryw o Jasons di bod. Ie, ie, be wyt ti? Am- Ff- A mae siŵr y fe na un arall ar ôl fi. Mae'n siŵr. Na, dwi, dwi rioed, dwi rioed wedi actio fo Dale, a mae'n rhywbeth fyswn i wffa modd yn gwneud. Oh, bring back Dale. Ie. Yeah. O, mae ma Jason bod tro'n cael ei reid lawr gyn Barry, so neis os oes dda Dale yna. So Ie. yeah. chdi'n cael y dynamic, a mae Jason yn rhoi del lawr bob tro. Ie. Yeah. So bod gyno fo rhywun i ddefnyddio fatha punching bag. Ie, yeah, fyddo'n glas.
Yeah, ma, so... ti'n sylwi ddo, ma Jason di bod yn sefyll fyny chydig bach fwy i Barry yn ddiweddar do. Do. Fo sydd di bod fatha Barry callia, ia. Ia, ia, na, mae ma, ma wedi callio dipyn ers mynd efo Annes, dwi'n sylwi. Mm. Yeah. Os nath o ddod i fewn i'r rhaglen yn... Wel, mae wedi bod ys blynyddoedd o, jyst yn dwpsyn bach. Yeah. A dwi'n cymryd dwi'n efo marwolaeth Iris fydd, fydd Jason yn gorfod, gorfod tyfu fyny'n gyflym iawn. Ie, yeah, de. Ie. Yeah. Mm. Fi, Ai, fi... Oedd o'n deud yn yr angladd na Iris oedd y glyd, ond ti'n kind of teimlo, ella na fo fydd o rwan, de, to, yeah. fo yeah. sy'n sortio teulu anest allan. fo yeah. sy'n cael yeah. bari i gallio. So dwi'n gwybod os di o'n rhyw fath o etifeddu y, y tret yna gan Iris, dydy. Ie, yeah, yeah. fod allan o Arthur a Barry, fo, di, fo ydy'r calla. Ie. Yeah. Yeah.
Odd de, sut mae'r rhod yn troi achos fo oedd y twpsyn de. Mae'n dal yn byd yndi, ond... O, yndi, yndi.
Ie.
Mae'n weird meddwl nôl i fel, fel, oedd Jason efo planiau i fod y, y DJ mawr nesaf, fel symud i Ibiza a pethau. Ie, yeah, yeah, maen nhw, ma nhw dod o hwnna nôl bod yna hyn, bod o'n bod o DJ o. Da ni rioed i gweld o'n actually DJ o'n iawn. Ond uh, yn y fflat newydd, da ni di, mae gennym ni, um, mae gennym ni studios newydd lle yn gefn ni, wan. A mae gen Ooh. Jason y fflat newydd yma. Dwi'n meddwl os... Da, do, da ni wedi weld o'r teledu byn hyn. A yn y gornel, mae gen fi, um, mae gen fi'n DJ setup. Oh. Efo monitors oh. a llwyth o vinyl. A, nice.
Um, reit y gornel stafell fyd, mae yna uh, fatha shower booth sydd i fod fatha vocal booth dwi'n gymryd. Clas! so pan eisiau weld hwnna gyntaf, ni'n meddwl, ah, maen nhw'n mynd i wneud lot o stories cerddoriaeth efo Jason, ond Ie na dw- dwi'm yn meddwl bod nhw'n mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl bod o jyst fatha, bo- Aw. bo- bod o efo, bod o all the gear, but no idea. O, sa'n dda gweld rhyw fath o ref yn Glanrofon, sa. Fysa, ie.
O. Awn ni siarad efo'r sgwenwyr rwan hyn. Ia, ref, ref a pizzas, ia. Ie.
Clas. so ni hefyd jyst yn lyfo gweld fel Jason, yn, fel, os oedd fel focal booth, jyst gweld yn recordio rhywun fel, oh, once more from the top, please. So ni'n dau gweld yna. recordio Barry a Will Tan yn ei fel charity single. Ie, yeah, well, hmm. dwi'n gobeithio bod ni ddim wedi gweld diwedd o Will Tan, gobeithio bod o'n dod yn ôl. Gobeithio. Uh, yeah, dwi'n licio gweld Will Tan, so picad i fewn bob yn hyn. A mewn, mae'n cael credit fydda Will Tan efe ei hun. Ie, yeah, ie. Yeah.
Fi'n offi'n syniad felly bod Will Tan ddim actually meddwl bod e'n bod e'n yn actio. Mae fes yn troi lan yn meddwl bod e'n neud real appearance.
yeah. oh. oh my gosh, yeah. Jason i recordio Will Tan. We'll, we'll get on it, yeah. Un peth ni wedi gweld, obviously, yn ddiweddar yw perthynas Jason a Arthur yn sort of Mae'n agosach, obviously, wrth reswm. Ti'n cael bod Jason fel yn offi Arthur deep down? Wel, dwi wedi beisio y cymeriad Jason dipyn bach ar Arthur. A ffynnu. Da ni wedi cyfarfod tad Jason. Oedd hwnna'n un o'r golygfeydd cyntaf nes i wneud lle oedd um, tad Jason dod yna ar ei slap iddo fo, reit ac yn ei tu pizza. Am bod oedd wedi cysgu efo... Oedd wedi cysgu efo cariad i dad. Ia. Um, so pan nes i gyrraedd yn ei weld, so dydy hwnnw, dydy hwnnw ddim wedi bod yn, yn father figure iddo fo. Yr unig... Mm. ...yr unig father figure mae 'di gael, mewn ffordd, ydy Arthur. So, oh, yeah. yeah, dwi 'di dwi 'di trio cymryd dipyn o traits Arthur. A mae jyst actio fo Gwyn Fôn, mae o'n... mae o'n... Mae'n anodd peidio pigo pethau fyny gyda fo, chos mae'n actor mor arbennig. Ie. Yeah. Pan ti'n mynd ar set efo Gwyn Fôn, ti'n mynd gwybod beth sy'n mynd i... Fatha, Mae ma, ma llechio chdi weithio fo, mae'n gallu gwneud chwerthin llond dy fol ar y set. De. Clas.
Yeah. A mae rhaid iddo fo gael y gair ola. Deu wan bod ni, bod gyda ni sîn, a Jason sydd efo'r gair ola yn y sîn. Bod fi'n deud, caid y geg Arthur. Wneud Gwyn Fawn bod tro fi'n, wel, o'n i di meddwl, o'n i di meddwl. Yy t'wod pan ti'n deutha fi yy diwedd y sir 'ma yy cau cau cau dy geg jyst yn meddwl o'n i s- s- swn i'n deud wbeth yn ôl na na cau di dy geg yy yy y lembog gwirion. O, O, beth? ffantastig. So ti eisiau dwyn yn shot i feicio i sgwyn?
Ie, Ie, glas. na, na, jyst meddwl o'n i, fysa fo'n bach o well, de. Yym, a mae'n cael Da ffordd chi, da chi'n cael rhyddid i wneud hynna hefyd. Wel, mae o yn. Tuff, ie. Ia.
Yndi, na. Ond, yy, ia, swn i'm yn newid hynna am y byd. O, Class. brilliant.
Oh, gosh. Os ma nhw'n castio Jason nesa, fi'n fi gobeithio na nhw'n gofyn i fi, chos fi, fi, swn i'n lyfo, oh, fi eisiau actio efo Gwyn Fawn. O, sa'ch ti'n sa chdi neud wonderful o Jason. Ti'n meddwl, ie?
Bysa. Bod e 'di- Falle bod e wedi cael fel car crash, mae'n dod mas o coma, mae fe'n hwntw.
Ia, ia. Ti wedi bympo mewn i fel uh, Jason ar Night Out, Jason arall? Wel, nes i weld o maes B, uh, mae hyn bach uh, rhyw few months ar ôl fi gael y job. A nes i bas, o'n pasio'n car o'n i ar y carpac, a nes i just agor ffenast a dweud, fi di'r Jason go iawn.

sut sa'n nhw'n neud o wahanol. Wel, swn i'n gobeithio ddim, de. Neu fysa na gen nhw'r rhestr hir faith iawn, swn i'n feddwl. Na, mae o'n absolutely, mae'n actor di bod yn superb, de. Do, mae wedi.
Oh my gosh, fi wedi crio trwy gymaint. Do, a crio a chwerthin, de. Ie. Yeah. Dyna nhw beth ti'n mwynhau am chwarae'r cymeriad, bod yr doniol a'r dwys. Yndi, dwi'n wedi cael llawer o gyfleoedd i, i, i gael actio'n ddwys. mm. tan y ddiweddar. Ac oedd yn wbeth o'n i bob tro yn sôn efo'r uwch gynhyrchwyr, ti'n meddwl, swn i'n fflicio rhyw stori bach lle da ni'n gweld ochr arall o Jason. Oh, so bai, bai chdi ydi o, bod Iris di marw felly. Dwi'n dweud hynny. Ond ie, maen nhw wedi llechu fi fewn i'r deep end go iawn. So, oedd o'n... Um, ie, dw- dwi 'di rili mwynhau o. Dwi'm 'di cael y cyfle i gael actio mor ddwys â hynny o blaen. Na. Um, a mae o, m- mae'n rhywbeth dwi'n rili mwynhau, sy'n weird. Dwi'n enjoyo mynd i gwaith a crio. Ie.
Wow. Therapy.
Ie.
So ie, yeah, fel ti'n gweud, mae'r stori, storyline yma cyfle i ti fod yn ddwys. Ond os na unrhyw storylines eraill dros y blynyddoedd ti wedi really mwynhau fel cael yn stuck mewn i? O'n i hyd bod o'n enjoyio neud y stunts. Gath Jason gyfnod o'n neud lot o stunts. nice.
So, uh, gysi, nes, uh, o'n i'n trio hyrwyddo'r tu pizza. A mewn un stori, lle o'n i'n hongi a'n baneri, o ddi ar llefydd stupid. Ac o'n i'n hongi mm. a'n hmm. baner, o ddi ar uh, ysgol Glan Rafon, dwi'n meddwl chi'n cofio. Ie, yeah, oedd yna'n clas. Ia, da. So, o'n i'n hongi yna, Ar raff. Ar raff, de, gyda llaw, gath ei ddefnyddio ar rhaglen Bear Grylls ar Sky One. Paid â mwydro.
No So- way.
Ie, so'r dynion 'ma 'di ddod yy, efo ni'r dringwyr 'ma oedd yn neu' siŵr bod bo' ni saff ac yn strapio ni fyny efo'r rhaffa 'ma. O'dd o'n deud ma'r rhaff yna 'di bod yn yr Antarctic efo Bear Grylls. Wow.
A wedyn o'n i'n hongian off ganolfan hamdden.
Glas. yeah. Un arall nes i'n nes i'n neud stunt, um, oedd o'n i fod yn stunt, uh, oedd o'n i'n mynd ar jet ski, det cyntaf anest. Oh, oh yeah. yeah. A ddisgynu sydd ar y jet ski. Yn eisiau neud y backflip oedd arno fo. Dwi'n siŵr oedd y blooper yna ar Instagram, do? Do, do. Mae hwnna i weld yn rhywle, dydy. Clas. So, be oedd oedd, oedd Jason yn cael reid ar y cefn, a y lein yn y sgript oedd, stopia, please, dwi'n mynd i ddisgyn. Oedd Heledd, sy'n actio Anest, nath hi sbidio fyny, ac o'n i yn genuinely yn mynd i ddisgyn. Ac oedden ni'n mynd i wneud codwyd gwahanol i i ddeithi fatha os ydw i'n mynd i ddisgyn stopio. So ni jyst hmm. yn gweiddi tyn oedd i stopio please dwi'n di ddisgyn. yeah. Ac oedd hi'n malectio ni don. so hwnna oedd cyw hi fynd yn gynt a dwi'n meddwl hwyso fi dros dim hen i a dwi'n slapio nhw dŵr. Oh, funny. Oh.
Wow, clas bod chi'n cael ar jet skis, yfyd. Ie, yeah, ond dyn ni'n di cael neud pethau fel o stipyn rwan. Oedd y storyline efo'r speedboat. Oh my god, oedd. Oedden ni, allan yn hwyr y nos ar y Fenai, briliant. Uh, Clas.
Speedio rownd ar speedboats. Hwna di'r freuddwyd, mae'n dod i job, ie. Mm. Ie. Yeah. Um, oedd mynd i'r dŵr am tua un o gloch yn bora, a hitha'n ganol geia ddim yn llawer o hwyl, ond... Oh, God. Oh my gosh, ie. Yeah. Fel arall oedd o'n gret. Fel arall oeddech chdi'n teimlo fatha James Bond. O, oh, definitely on. Mae rhywbeth fi wastad yn rhywbeth gofyn. Ti'n bod yn y title credits uh, ar y dechrau? yeah. Efe, efe ti sy'n sy ar y moped? Ie, yeah, digwydd bod fi, di hwnnw. O, oh, ie, yeah, oce, okay.
yeah. cool. Ie.
Yeah. Diolch yn glirio hwnna lan. Gyd i gysgen o ddol.
Ys fi ti'n bod yn bygio chdi, erioed. Bob tro fi'n watcho, fi'n gweld, mae'r pit yna, a fi fel, sure, fel, obviously, J surely Jason yw e. ond, ie, yeah, ond, ie. Yeah. Fi weithio'n trael geso, os mae pobl eraill yn y, fel y title sequence, os mae pobl o'r rhaglen yw e. Dwi'n meddwl na fi di'r unig un sydd yn... Ie. Yeah. Wow.
Yeah. Mae hwnna'n good trivia hwnna'n dweud pwy ydy'r unig gymeriad sydd yn yr opening credits. Ie. Yeah.
Ie, yeah.
nice. Un peth fi wastad mae'n gwybod gan pobl sy'n ar Rownd a Rownd yw, cyn o ti ar Rownd a Rownd, o ti'n watcho Rownd a Rownd? O'n i pan o'n i'n ysgol, oedd o'n naturiol chdi dod adra o ysgol, chdi gael dy fechdan jam, a pan oedd o de, chdi'n gwachio Rownd a Rownd. O, nice. Ond uh, pan eisiau brif ysgol, o'n i'n gwachio llawer o teledu Na. anyway. Mae'n siŵr nes i gael cyfnod o ta 5 mlynedd o beidio watcho do. Yeah. So o'n i, o'n i, o'n i dipyn bach allan o'r lŵp pan nes i gyrraedd yna. Mm. Ond uh, yn amlwg gwan, dwi'n dwi, dwi gwachod o bob wsos, ni'n myfethu fo'n byd. Clas.
oh.
Ie, ti yn, ti yn eistedd lawr i watcho do? Ynddo, weithiau na i jyst oedd eich anna'n gwachod nhw am few weeks, a wedyn mae gynnu fi te chwech i watchod ar un tro. Dyna mae lot o bobl wedi cael ei wneud, da, chos yeah, mae'n ddigon byr i chdi gael racio nhw fyny a bingio nhw, dydy? Ynddi, ynddi.
Ie, yeah, na'r ffordd i wneud e. Right, busnes meddwl Barry, obviously ti'n methu rhoi dim lot i ffwrdd, ond un peth fi moyn gwybod yw, wyt ti'n meddwl bydde Jason byth yn troi at drosedd fel, ti'n er mwyn helpu Barry mas? Chos fi'n fi, kind of gweld Jason ar hyn o bryd, mae bron fe sy'n cymryd drosto fel the man of the family sort of thing. Yeah. Yn, yn y ffordd mae fe'n eiddfedu, mae fe'n lot mwy o sens ynddo fe, mae fe'n lot llai bwyll na Baza. Ie, yeah, ynddi.
I fod yn onest, chdi, dydw i ddim. Na. Dydw i ddim.
E efo beth sydd yn mynd i ddod i fyny fan efo'r efo storys ma, na. Na, mae Jason yn mynd i ddysgu bethau am ei frawd. Mae'r gwir yn mynd i ddod allan, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i... Dwi'n meddwl bod hynny yn mynd i... Neu siŵr bod Jason byth yn mynd i fod fel Barry, dwi'n meddwl. Class.
Oh, wow. Um, Fantastic. Oh my god, fi newydd gael goosebumps.
Oh!
um, wow. Fi meddwl bod hwnna'n uh, bwynt da i ddod ar sgwrs i ben. Iwan, diolch o galon am gael chat o fyny. Mae wedi bod yn hyfryd. Ti'n neud job yn gwych fel Jason. Uh, 100% un o'r hoff gymeriadau o'r blynyddoedd fatha clas. Mm. Diolch o galon i chi boys, diolch o fawr. O, oh, mae Iwan yn superb. Mor neu siarad yeah. ola. Ai, gymaint o lovely insights fanna hefyd. O'n i'n really hoffi fel y ffaith bod wedi slightly beiso cymeriad ar Arthur. A... O, oh, hynna mor Diddorol, n- nath hynna rioed groesi i meddwl fi, ma'n neud gymaint o sens. Wel, cyn i ni fwrw 'mlaen, yn treial rhagweld be sy'n mynd i ddigwydd mis nesa, mae'n amser i ni werthfawrogi rhai o'r sêr rheini sy'n sy weithiau'n blandio mewn i'r cefndir, yr unspoken heroes, um, yr actorion sy'n tu fas i'r spotlight, yn...
Extra yn cario y mis, y mis.
Pff, da ni gael yn spoilio chydig bach mis yma do, na ambell i enw adna eitha adnabyddus actually, allai ddychmygu bod Bills wedi bod reit, reit o drud mis yma, achos y gyda ni Elin Fflur, probably yeah. costio bom i gael hi, ond yn eisiau rili really mwynhau camio hi fel hi hun, a yeah. just, uh, hi, just y ffaith bod wedi gorau actio i slap Kay, de, a bob dim oedd yn ymlaen, so actually, Elin Fflur yn gorau actio fel Elin Fflur. Wel, os ti'n meddwl bod chdi'n cael hwyl yn y studio heno, Rhodri, diolch yn byd i'w gymharu a'r hwyl sydd i'w gael yma heno. Dwi'n hentra glan rafon. Hefyd, yn eitha tebyg, mae Will Tarn, obviously, ni wedi siarad yn barod, mae fe'n bobman. Na, oh, superb.
Cool dude, Will Tan. Yw Arthur? Ti'n dod i ganu? O'n i'n o'n i'n hefyd efo Will Tad o'n i'n rili licio, ond oedd oedd pobl newydd ddechrau ffeindio allan am Iris, mm. ac hmm. yna griw bach di ymgynnull allan i'r caffi, mm. fatha Glenda, Terry, Philip, a wedyn oedd Will yn dod drwy'n gornel efo'i gyntaf. Ti'n ma, i ddiw! Barod am rodas!
Hefyd, nath ni cael yn treitio i little bit of Alan Powell. Mi rydan ni gyd wedi ymgynnull yma heddiw i werthfawrogi, i ddathlu a diolch am fywyd Iris Hardy. O mae wastad yn neis cael blast from the past dydi a wedyn... Yndi. ...dwi'n meddwl ti'n gwybod ti'n gwybod pa... os oes yna briodas neu angladd yn dod i fyny ti fatha... Ie. ...iawn here we go Alun Pŵel let's go. Ie. Wastad yn neis gweld fo. I wonder os mae fe'n gallu gwneud pryd sy'n bwygo iawn, fel yr, act, yr actor. Pa mor cool bydd hwnna? Fel, os... o- Oh, Os fyswn i'n, os fyswn i'n marw, dwi'n mynd i neud wyl wan i bod Alan Ie. Pwal yn mynd i, yn mynd i gymryd y gwasanaeth pan dwi'n marw hefyd. ie. Shout out arall i Karim. O, Yn y- yn y- briliant extra. Aye, really good. Nes i especially fwynhau pan oedd yn dod ar fel y tray yna, o'r, o fel, fel efer pacoras oedd e, oedd just bwyd yn sizzlo, oh my gosh.
Barod am eithaf gwrs. Oedd hi'n gred? Oedd o'n edrych yn, yn berig os rhywbeth, gobeithio. Oedd e'n delicious, oedd? Swnio'n Eryg. I fi, yr extra gorau'r mis, mae fe ddim actually, mae fe ddim actually even yn extra. Mae fe just, yn, mae obviously un o'r, un o'r prif gymeriadau, ond oedd Kelvin yn, uh, yn Awake, ia, yeah, Dani'n siarad i uh, Jace a Anest, a dyn just tu ôl nhw, oedd Kelvin just yn fel sgoffo hynna, fel, fy bwyd, y thing, fel, ddim yn gweud, sa'n cael ei gweud yn byd trwy'r penod cyfan, just yn y cefndir, just yn bwyta. O, w- briliant.
Mae'n siŵr oedd o fatha, wel, just meddwl am y cymeriad, wel, o'n i'n nabod hi mor dda hynna.
Hefyd, y p- pwy all fi wedi mwynhau yw Mick. Fi'n absolutely caru uh, input Mick. O, wel, ia. Gan bod Mick wedi delifro few, uh, few excellent lines. Said he sent you the knife as a warning.
Warning.

spot on oedd acen fo, oedd o just really neis yeah. clywed gen fo. A hefyd, dwi'n meddwl, oedd be oedd gen fo i ddeud mor oh, bwysig na fatha. Oedd. Just deud wrth Barry'n stret, bai chdi di o bod mam chdi di marw me. My mum's dead because of him. No, mate, your mother's dead because of you. Look, I'm sorry, Baz, but just let it go, yeah? For your own good.
Yeah, huge lines. Huge lines, big job. Alright, so congrats Mick. Extra yn cario y mis, y mis. Oce re, uh, mae'r theme tune wedi dechrau chwarae, so i edrych mlaen i'r mis nesaf yn gyflym. Elen a Llyr, happy ending neu doomed o'r dechrau? O, oh, mae'n rhywbeth bach yn odd yn mynd i ddigwydd, does. Dwi am ddweud dŵm. Teulu'r Huntws, ti'n meddwl bod nhw finally wedi mynd i symud ymlaen o problemau nhw? Dwi'n meddwl fydd Anest yn cael rhyw ffit arall a fydd pob yn dod at ei gilydd. Yeah, get over it, guys! Mair, yw hi'n mynd i barhau i ymddwyn fel brat? Definitely, hi a Llew, dwi'n meddwl Battle of the Evil Children fydd i. Cytuno.
Vince, os yn rhywbeth ar ôl i fe'n glan rafon? Na, mae o angen symud i Gaerdydd at Callum i ddechrau bwnsio, dwi'n meddwl. Ken a Kay, un o'n mynd i werthu? A dwi'n meddwl maen nhw wedi sticio fe gilydd yn y pen draw, gorau Surely. Uh, ac i orffen, ydy Mr Lloyd yn mynd i wneud ei ddiwedd 2022? No chance. a dyna ni, diolch i bawb am rand ar y penod cyntaf. Cofiwch i gysylltu efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol efo unrhyw beth o gwbl da chi eisiau clywed ar y podlediad.